Fis-seklu tmintax, il-gżejjer Maltin kienu għadhom taħt il-ħakma tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann. Lejn l-aħħar ta' dak is-seklu, kien hemm diversi rħula imdaqqsa li kienu talbu lill-Gran Mastru ta' dak iż-żmien biex jagħtihom l-unur li jissejħu belt. Wieħed minn dawn l-irħula kien Ħaż-Żabbar. It-talba saret ftit wara li laħaq bħala Gran Mastru il-Kavallier tal-Lingwa tal-Ġermanja Ferdinand von Hompesch. Kien fis-sena 1797 meta l-Kappillan ta' Ħaż-Żabbar, Dun Karlu Caruana, stieden lill-Gran Mastru ħalli jattendi għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Il-probabilità kienet li dan il-Gran Mastru ried li jitħabbeb sew mal-Maltin u għalhekk kien imur kull fejn jiġi mistieden. Il-laqgħa li għamlulu ż-Żabarin kienet waħda tajba u sabiħa ħafna. Jingħad li hekk kif wasal fit-tarf tar-raħal, diversi rġiel marru u neħħew iż-żwiemel minn mal-karrozzella tiegħu u ġibduha huma stess lejn iċ-ċentru tar-raħal. Mhux ta' b'xejn li hekk kif il-kappillan talab lill-Gran Mastru biex jagħti t-titlu ta' belt lil Ħaż-Żabbar, it-talba intlaqgħet mill-ewwel, u b'hekk l-isem għal Ħaż-Żabbar inbidel għal Ċità Hompesch. Il-Gran Mastru Hompesch kellu jkun il-persuna żvinturata li jiffaċċja s-saħħa u l-ġenju militari tal-ġeneral Franċiż Napuljun Bonaparte. Imdawwar kif kien bi spjuni ta' Napuljun, Hompesch ma seta' jagħmel xejn kontra dik is-sitwazzjoni li kienet kollha kemm hi kontrih. Bħalma nafu, hekk kif bdiet l-invażjoni Franċiża, kien hemm numru ta' kavallieri li wrew li kienu favur Napuljun. U għalhekk, id-difiża tal-gżejjer Maltin ma saritx kif suppost. Apparti minn hekk, kien hemm ferm aktar suldati professjonali Franċiżi milli kien hemm difensuri. Hompesch malajr ċeda, u jiem wara, kellu jitlaq, litteralment, imkeċċi minn Malta. Kien tmiem ferm krudili għal bniedem li kien aktar diplomatiku milli bniedem militari. Ferdinand von Hompesch jingħad li kien wasal Malta meta kien għadu żgħir u spiċċa wieħed mill-paġġi tal-Gran Mastru Pinto. Barra minn hekk, tant kien ilu jgħix Malta li jingħad li kien jaf jitkellem bil-Malti. Iżda kif diġà semmejna, ir-renju tiegħu bħala Gran Mastru kellu jkun wieħed qasir, u f'Ġunju tal-1798 telaq minn Malta. Huwa miet fl-1805 ta' 61 sena. Għalkemm il-Kavallieri kienu telqu minn Malta u l-istess gżejjer kienu biddlu l-idejn, jiġifieri wara l-Kavallieri kien hemm il-Franċiżi, u ftit wara l-Ingliżi, iż-Żabbarin xorta riedu jfakkru dak l-avveniment importanti ta' meta r-raħal tagħhom ingħata t-titlu ta' belt. Għalhekk ħasbu biex iwaqqfu ark trijonfali fid-daħla tal-belt tagħhom. Din għadha magħrufa sal-lum bħala il-Mina ta' Hompesch. Kien fl-1993 li l-Kunsill Ċiviku Żabbari waqqaf mafkar għall-Gran Mastru Hompesch qrib is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Il-mafkar huwa sempliċi. Naraw bust tal-Gran Mastru liebes l-ilbies maġistrali tiegħu.